Selam aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz Yüzge programması studiyada İmran Üseinov çalışmaqta. Qırım ailesi bu yıl barde beş yıllığını qayd etecek. Qırımdan köçip kelgenlerniñ balalarına qırımtatar tilini, adetlerini ve medeniyetini aşlağan teşkilât yüz ellige yaqın baladan ibaret. Balaçıqlar anda kerçekten de aqiqiy bir aile müitinde bulunalar.

İşğalden soñra qırımtatar aileler Qırımdan çıqtı ve baştan bu dört-beş qırımtatar qorandası bar edi ve olarnen biz beraber tüşünip neler yapmaya balalar içün faydalı böyle dersler keçirmek içün neler yapmaya mecbur oldıq ve ondan başladıq. Amma teşkilât yapmağa böyle, nasıl deyim, istemedik, amma mecbur oldıq. Çünki çeşit de rizalar devlet içün ve bütün çalışmalar olar cemaat teşkilâtınen çalışmaya kerektir. Demek ki, cemaat teşkilâtı çoq bir problemlerni çezmege yardım etti, öylemi? Ebet, ebet, ölniçün biz böyle teşkilâtnı qurduq ve o qadar çoq tüşündik nasıl bir adı olacaq. Ve o o zaman Qırım ailesi dep böyle qarar verdik ve öyle soñ kördik ne qadar doğru adı, çünki dört-beş aileden şimdi elli ailege yaqın qırımtatar aileler bizde var. Ve, ebette, bizler içün bu, belkimdir, eñ esas, eñ müim iş oldı. Çünki eñ kerekli şey ve, nasıl deyim, eñ faydalı şey, bu, yañı nesil östermege ve olarnı qırımtatar, olarğa qırımtatar tili, bizim milliy adetlerimizni, milliy mediyetimizi ögretmege, çünki Qırımdan biz pek uzaqmız, böyle vatan duyunusını balalarına aşılatırmaya pek isteyik ve men bilesem, nasıl deyim, balaçıqlar şimdi sevine-sevine keleler bizim merkezimizde ve ocalar da, ana-babalar ve bütün böyle bir büyük bir kollektiv o qadar sevine çalışa ve men bilesem, kene de Qırım'a qaytarıq, inşalla. Bu ümütnen biz yaşaymız, amma böyle sadece bekle-bekle ne zaman qaytacamız, yoq. Bizge, biz burada da çoq çalışmaya kerek, çünki baştan sadece ana tili oldı, soñ qırımtatar oyunlar, şimdi ise bu qırımtatar muzıka, qırımtatar oyunlar, qırımtatar tili ve edebiyatı ve şimdi eñ böyle pek kerekli dersler, ekinci yıl bizde, bu qırımtatar tarih dersleri. Sevine-sevine çalışalar, em ocalar, em balaçıqlar da qatnaylar dediñiz. Yani böyle bir işke motivatsiya ne bere sizce? Çünki bu işniñ öz hususiyeti bar, Vatandan tışsıñız, Vatandan uzaqsıñız ve kerçekten de zor bir durumda qaldılar bu balaçıqlar, çünki öz em medeniyetinden, öz Vatanından, sadece analar-babalar yanında. Ne küç bere? Küç bere, çünki qırımtatar, misal içün, qırımtatar aile çıqa Qırımdan. Ve biz endi bu balaçıqlarnı, bu ana-babalarnı köremiz. Olar büyük bir, nasıl deyim, büyük bir stress yaşattırlar ve mında öz kibik vatandaşlarını episi qıdıra. Ve şimdi Böyle bizim merkezinde sadece balalar degil, ana-babalar de aşıqıp-aşıqıp keleler, olarnıñ içün de dersleri bar. Amma öz vatandaşlarını körmek, öz vatandaşlarınan beraber subet yapmağa, böyle çeşit meseleler aqqında söylemege, böyle, epimiz içün böyle bir medeniy merkezi oldı. Biz pek sığınamız, büyük bir asretmiz var Qırımğa ve elbette bir-birimize yardım yapmağa tırışamız. Bütün ana-babalar, biz epimiz endi böyle bir büyük aile ve sadece dersler aqqında degil, başqa da meselerni yardım etmege tırışamız. Siz belkim bilesiz, böyle ruka da pomog, el yardımı, böyle de merasimler keçiremiz ve er ana-baba, er aile, Bir şey yapmağa istey. Ondan da ğayrı bazı başqa bir şeyler var, işte Qırımdan kelgen insanlarğa belkimdir çoq. Bağışlañız, böleyim lafıñıznı, bir şeyni bilmege istedim. Ruğa, ruka dopumoğa, yani el yardımı bu merasim, bu tedbir Qırımda olğan siyasiy mabüslerniñ balaçıqlarına yard-, demek ki, siz sadece öz balaçıqlarıñıznı degil de, daa başqa balalarnen de ilgili, ilgilenesiñiz, öylemi? Öyle, biz endi üçünci yıl böyle işte aktsiyalar keçiremiz ve eki yüz elli biñe yaqın grivna yolladıq. Bu aktsiyalardan toplağan aqçaları, qısmet olsa, bir aydan daa böyle bir aktsiya azırlaymız, şubat ayında qısmet olsa olacaq ve Er zaman biz deyik, biz zadece mında oyun, türküler yoq, bizim aqlımızda Qırım ve Qırımda bizim semetdeşlerimiz alını da çüşünemiz ve elbette elimizden kelgeni yapmağa tırışamız. Er bir aileniñ öz bir yuvası olmaq kerek. Siziñ yuvañız ise qayda? Qayda yerleşe Qırım ailesi ve bu yerni nasıl taptı? Birinci sene bizge pek qıyın oldı, çünki yerimiz yoq edi ve bazı bir binalar anda oldıq, bunda oldıq, işte, soñ añladıq, bizge devletten bir bina kerek ve bir çoq arizalar, çoq toplantılar keçirildi, işte, devlet tarafından bizden ve bir yıldan soñra bizde Ukraina mektep içinde böyle güzel bir bina, şeerin merkezinde berildi ve şimdi bu bütün dersler, em de dört yıl bu mektepte keçiremiz ve sağ olsun bu yüz altmış beş mektebi, Jilânskaya yüz altmış beş, bu adresimizde bizim merkezimiz ve Allağa biñ şükür, bizde ona qadar oda var ve işte ne kerekken dersler içün bu mektepte var. Yani devlet organlarınıñ tarafından bir de bir destek kösterilemmi sizge?
Şimdi birinciden bu bina, bu mektep, çünki biz para tölemek, serbest kelemiz. Ondan da ğayrı dört dane öcemiz, bizde aslında on dane öce çalışar, dört dane öcemiz devlet işke alındı. Şimdi daa körüşmeler, toplantılar keçirile. Misal içün, şeerin Kliçkonen ve Vitaliy Kliçkonen de körüştik. Şimdi daa toplantılar olacaq ve men bilesem, inanamız, böyle yengil gitmey bu iş, amma inanamız, böyle devlet merkezi olacaq, qırımtatar devlet merkezi balalar içün. Çünki bu çoq problem çezer edi. Şimdi bizge o qadar hiin, çünki ana, babalarnıñ da yardımları çoq ola ve başqa adamlarnıñ da yardımları soraymız, Meclisten, Türkiye devletten, çünki on dane oca ve er vaqıt bir şeyler kerek ola, dersler içün, kitaplar, oyun qıyafetleri ve ilâhre.
Şimdi, umumen qaç bala teşkilâtıñızda bar? Yüz yirmi, böyle yüz yirmi, yüz otuz yaqın. Qaç, qaç
gruppalarğa bölüne, yani yaşları ne qadar ve eñ ifağından başlayıq, eñ büyügine qadar? Şimdi beş gruppamız var. Eñ küçük gruppası bu dört-beş yaşnılı balaçıqlar ve eñ büyük gruppası on üç, on yedi yaşnıcaq balaçıqlar. Dört-beş yaşında bu da mektep çağında olmağan balaçıqlar. Ne içün böyle balaçıqlarnen çalışmağa istediñiz? Çünki ana-babalar keldiler ve söylediler, biz de isteyek böyle dersleri keçirmeye, lütfen bu gruppanı yapıñız. Ve bu sene, birinci sene biz böyle gruppa yaptıq ve şimdi böyle birinci böyle merasim keçti Yañı yıl aqqında ve bu balaçıqlar o güzel bir programma azırladılar, oynadılar, şiirler söylediler ve ana tilinde büyük bir böyle güzel-güzel sınkalar keçirildi ve biz kördik. kördik, böyle gruppa da faydalı ola ve kerekli. Qaçıca çalışa şimdi bıçıqlarnen ve kim olar?
Şimdi cumartesi künü, eñ çoq dersler cumartesi künü alıp keçire, saat on birden. Kiçkene balaçıqlar eki gruppası, olar eki saat, eki-üç saat, olarnıñ ana tili, muzıkası ve qırımtatar oyunları dersleri. Endi üç dane büyükçe gruppalar, olarnıñ dersleri daa çoq ola, çünki olarda da ayrı bir vokal ola, böyle güzel yırlağan balaçıqlarnıñ ayrı bir dersleri bar. Ve soñ tarih dersleri, bu büyük gruppalaraq içün. Böyle çeşitli master-klasslar da ola, işte. Bir çoq meraqlı şeyler azırlaymız ve büyük gruppalar olar subu cuma ertesi künü, soñ bazar künleri de olalar. Aftanıñ da içinde dersleri ola. Bazı gruppalar individual da çalışa. Şimdi biz bu mektepte mümkün aytmay er kün çalışamız. Cuma ertesi künü eñ çoq dersler dediñiz. Ya balaçıqlar raatlanmağa isteymeymi? Yani boldurmaylarmı? Çünki olarda bundan da ğayrı daa esas mektep bar.
Baqıñız, boldurmaylar, avestin keleler ve bu kim bizde merasimlerde oldı, o köre. Bu balaçıqlar pek mında avesinen keleler ve Oynap ya da türküsine qoymasalar, olar soraylar, meni qoyuñız, men iştirak etmey isteyim. Olar büyük avesnen keleler ve maña er vaqıt söyleyler. Böyle mektep er kün olsa, biz qatnar edik. Çünki olar bütün dostları burada. Olar bir-birini pek seveler. Eñ büyük bir, neden bir faydalı bu merkez oldı? Olar bir-birinen pek, pek güzel qatnaşalar, öz bir-birine musafirlige de kiteler ve, nasıl deyim, böyle yaqın bir qardaşlar bir-birine oldılar. Ve işte bir balaçıq, nasıl deyim, kel var, ket ana-babalar yapmalı, olar bek zornen yapmalı. Olar maña telefonda aytışalar, şimdi bizde tatil künleri, ne zaman tatil bitecek? Çünki oqumay isteyler. Bilgenime köre, çet memleketlerde de Qırım ailesi aqqında bileler. Çünki bir çoq halqara yarışlarğa qatnadıñız ve anda da öz ğalebeleriñiz oldı. Bu aqta mümkün olsa aytıñız.
Ebet, Fransiya, Türkiyede böyle bir çeşit Halqara festivaller oldı ve bizim balaçıqlarımızğa davet etken zamanda varalar ve anda güzel qırımtatar mediyetini köstereler ve er sene gene gene yañı davetnameler alamız. Bugün da böyle bir davetname keldi ve qısmet olsa balaçıqlar ketecek. Olar pek quvanalar, çünki başqa bir yerleri de köreler, em de olar añaylar. Olar qırımtatar medeniyetini köstereler ve pek çoq tırışalar. Bizim derslerimiz pek çoq vaqıt keçile ve olar tırışalar, çünki qırımtatarlar, çünki öz milletni köstermeye güzel kerek. Ve bizim ocalarımızğa da çoq sağ ol aytmaya isteyim. Bu dersler pek meraqlı, kerekli ve balaçıqlar pek çoq şey ögrendiler. Özüñizge nasıl planlar, nasıl maqsadlar qoyarsıñız?
Eñ büyük niyetimiz, bu Qırımğa qaytmaq. Ve şimdi men Endi dedim ve kene de aytarım, böyle boştan beklemey ne zaman Qırımğa qaytacamız, biz bunı böyle keçirmeyik. Ve o qadar çoq işni aldıq, balaçıqlar öz ana tilinde laf etmey kerekler, öz mediyetni ve tarihni bilmey kerekler. Ve Qırımğa qaytqan soñ, men eminim, eminim, er bir qırımtatar bizim balaçıqlar çalışacaqlar. Nasıl işleri olar seçerler, men bilmeyim, amma olar episi qırımtatar vatanperlik duyğusınen çalışacaqlar. Men buna eminim, çünki balaçıqlarından indi belli, olar büyük bir vatanperverler balaçıqlar östeyler. Şahsen siz öz işiñizden nasıl bir duyğular alasıñız?
Birinciden, pek çoq kere böyle, nasıl deyim, zor olğan künlerde tışlâcam, bunı yapamam, başqa, bu pek çoq böyle duyğularım ola. Amma soñ derslere kelem, balaçıqlarğa baqam, olarnı pek sevem, pek sevem, er kesni qucaqlayım, er bir balasını Adını bilem ve nasıl keldi, nasıl şimdi oquy, baştan öyle utanıp keleler, şimdi olar episi sanaları çoq köreler ve böyle başqa balaçıqlar olalar ve olara balqan soñ, soñ özüme deyim, yoq, bunı tışlamaq mümkün daa degil, daa bir, daa açıq çalışamız, daa işi kerek çalışmaya, işte. Balaçıqlar bizge, ocalarğa da, mağa da büyük küç bereler. Ve olarğa baqıp, böyle yañı küçlü nesil östertmeye biz özüme böyle niyet qoydıq ve ne qadar kerek, şimdi çalışacamız. Çoq sağ oluñız. Sağ oluñız biziñ yayınımıznı yaraştırğanıñız içün pek minnetdarım. Amma afsus ki, endi sağlaşmağa vaqıt keldi. Sayğılı seyircilerimiz, afsus ki, bu UA telekanalında soñki yüz yüzge yayını, ümüt etem, İbraim Ümerovnen başlanğan ve menen bitken programmanıñ musafirleri meraqlı mevzularnı keregi qadar açıqladı. Qırımda, Türkiyede, Avropada ve bütün dünyada biznen olğan seyircilerimizge pek minnetdarmız. Türkiy dünyağa Ukraina ve qırımtatarlar aqqında malümat tarqatmaq imkânı içün Allaha hamd olsun. Siz içün İmran Üseinov çalıştı. Vidalaşmayım, körüşkence deyim. Özüñizge muqayt oluñız. Saqlıqnen qalıñız.